דא איז מען אנגעקומען צו די דזשעי סי אי שאו אין מיאמי, ווי מען גייט געבן א קוק אויף אפאר בוטס וואס מען קען דא זעהן נייעס. און דא איז מען אנגעקומען צו די בוט פון ריטש סטעפינג. אזוי ווי דו ווייסט ווען איינער מופט פון ניו יארק קיין פלארידע אדער עניווער איינער פון די מעין נידס און קאנסערנס איז א דזשאב. זיי מסביר אונז וואס עס איז. סאו אונזער גאול איז צו העלפן מענטשן וואס גייט אריין מענטשן וואס זוכן א דזשאב מענטשן וואס זוכן צו הייערן דעטס וואט ווי דא ווי קאנעקט פיפל וואס זיי זוכן צו טרעפן א דזשאב און מענטשן וואס זוכן צו הייערן דעטס וואט ווי דא. און דו האסט יעצט אנגעהויבן אין די סטעיט אוו פלארידע? קארעקט. ביי די יעצטיגע שאו זאגסטו, האסטו מיר געזאגט פריער אז מענטשן זענען שוין צוגעקומען אז זיי זוכן ארבעטערס און ארבעטערס אז זיי זוכן דזשאבס, סאו.

קען מען קויפן א הויז, קארעקט? יא.
און מ'גייט לייגן די נומבער פון ברידזשטאון פונקט אויב איינער וויל עפלייען פאר א דזשאב, איינער טראכט פון מופן קיין טעמפע און זוכט א דזשאב, הי איז די רייט גיי, און ער איז דא געלייגט פראנט צו ווייזן וואס מ'זאל נישט טון אויף א דזשאב. קארעקט.
אדער ווען מ'סעלעברעיט נאך א דזשאב.
טענק יו, הצלחה. אלל די בעסט.
דא האט מען די בוט פון קהל אהבת השם מיט אלע זייער ביזנעסעס. לאמיר זעהן נאר געבן א כאפל א בליק אויף אלע ביזנעסעס אין טעמפא. ס'איז א מורא'דיגע קידוש השם, די עולם איז צוזאמגעקומען דא ביי די שאו, די עולם איז געקומען צו פארן פון ניו יארק פון איבעראל איז געקומען דא צו פארן דא צו די שאו, מאכן ביזנעס איינער מיטן צווייטן, זיך אינטערספאנען צו זה מזה, דא האסטו א ריזיגע ליין פון ביזנעסער וואס זענען וואוינען אין טעמפא פלארידע, מען קען טון ביזנעס מיט יעדעם איינעם, ווער ס'האט דא קאנסטראקשען, ווער ס'וויל בויען דא, קען מען האבן סאבס, קענסט האבן ארבעטערס דא, ס'איז א מורא'דיגע אפערטונעטי פארן עולם צו קאנעקטן איינער מיטן צווייטן. דא האבן מיר אונז בעגס געמאכט פארן עולם, דא דו קומסט אריין דא אינסייד ווי מ'קען נישט אריין וואקן, סאו דא האסטו אזוי, אונז האבן דא בתי מדרשים, אונז האבן מיר א אלע ארגענעזעישאנס אונז האבן דא, א מקווה טהרה, מוסדות, א גראסערי, צוגעשטעלט פארן אלעם וואס א איד דארף נאר צו האבן צו קענען קומען וואוינען דא, ס'איז א מורא'דיגע אפערטונעטי פאר יעדעם איינעם וואס טראכט נאר פון ארויסגיין אביסל פון די אנגעשטרענגטע דעיס, קומטס אהער דא קיין טעמפא פלארידע, איך זאג ענק, א נייע מענטש איבערנאכט. און דא האט מען דזשאן טו גאו. ער איז שוין לאוקעיטעד אין פלארידע ווייל יעצט זאגט ער ער גייט זיך רילאוקעיטן צו. אונז גיימיר גיין קיין טעמפא מער, ער האט שוין עפענען א לאקעישן דארט, אונז סערוויסן שוין יעצט אין די עריע, וואלט אין נעקסטע פאר חדשים האף מיר צו עפענען א לאקעישן דארט, אין טעמפא. אה, פארוואס האבן ענק נאכנישט געהאט ביז היינט, און וואס איז יעצט די אפערטוניטי געשען אז ענק האבן דעסיידעד צו קומען קיין טעמפא? ווייל אלעס נעמט צייט, עקוויפמענט, א נייע יארד, עפראוועלס, סאו יעצט זעמיר אין פאר עפראוועלס פאר טעמפא, פאר ארלענדאו.